Dan il-programm qed jittella' bil-għajnuna ta' Fino, CMYK Advertising, Nestlé, Autopaint International, Logo Graphics, Wasteserv, Angelika Scicluna, Alcott, Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candelicious u Twisties. Int Min Int huwa produzzjoni mtellgħa mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.
Hey, hey, hey, nilqawkom għal Int Min Int, sena oħra ta' dan il-programm din is-sena b'differenza li se nkunu qed nikkonċentraw fuq id-dinja diġitali. Se nitkellmu dwar social media, influencers, memes, insomma, dak kollu li jżommna waħlin mal-internet.

Ħafna minnkom smajtu dwar YouTube, imma x'inhu eżatt? YouTube huwa pjattaforma li tħallik tesprimi lilek innifsek u nies oħrajn jiġu mnebbħa mill-videos tiegħek. Fuq YouTube tista' tieħu gost billi tara vidjows tad-daħk. Jekk trid iżżomm ruħek informat, hemm ħafna vidjows tal-aħbarijiet reċenti, m'hemmx limitu għall-kreattività fuq YouTube, u jekk għandek idea tajba, hemm ċans li tagħmel naqra flus ukoll. YouTube iħallik taċċessa d-dinja kollha mill-kompjuter tiegħek.
Bħalma rajtu, llum il-ġurnata huwa faċli li ssib il-kontenut u anke xandru permezz ta' YouTube. Toqgħodux tinkwetaw, f'dal-programm mhux se nkun waħdu, se jkollna wkoll il-mistednin. U t-tim ta' Int Min Int tagħmel ġurnata jsegwi dan l-ewwel mistieden li se jkollna. Mhux se ngħidilkom x'ismu, araw intom, taqtgħux min hu.

X'taħsbu? Tajtu min hu jew min hi? Il-leħja hemm għada. Nilqgħu magħna fl-istudju għandu aktar minn 11,000 follower fuq YouTube, Daniel Dean Kingswell. Hello. Kif in?
Kollu sew, Frank, kif inti? Jien all right, qed niltaqa' miegħek bħala YouTuber issa. Yes, yes. Pero kju jkollok tajdli kif bdejt bħala YouTuber? Bdejt. Bdejt għax top tider jew? Le, not really. Amma bdejt s-saċ, din dejjem kont wieħed nħobb neditja u nċajta u fuq bil-videos, meta kont zaħir dejjem meta kellet web b'xi kamra fedejja, dejjem niprofa neditja xi ħaġa. U malli kbirt naqra u rajt li memx ħafna content bil-Malti fuq YouTube. YouTube kien għadu jibda. Eżatt, in, in a way. I mean, jina naħseb l-ewwel video li tellajt kien naħseb xi 2016, 2017 okay. ġaġek. U qatt ma kien hemm channel bil-Malti li japplodja content bil-Malti biss u għet ħan iprofa namel xi ħaġa jiena u provajt in my own way biex niftehmu U vera it picked up u r-rispons tal-ewwel video vera kien kbir, allura minħabba dak spiċċajt nagħmel iktar u iktar. Iċ-challenge dejjem hi x'content ħa ttella', l-kontenut minn fejn ħa ġġibu. Allura ispirazzjonijiet biex tgħid ħa tikkrea l-kontenut għal YouTube minn fejn jiġu? Ifhem, ħafna minnu current events, affarijiet li qed jiġru fil-politika u affarijiet hekk, dawk jgħinu ħafna. Imma u jkun hemm YouTubers oħrajn li jagħmlu xi parody video, ovvjament bl-Ingliż, u tieħu xi ideat minnha u taħseb kif tista' tesprimiha bil-Malti. Allura naħseb dik kienet l-iktar focus li kont nibda, għall-inqas fil-bidu. U allura, fil-fatt dik xi ħaġa li ridna nsaqsuk, l-idea tal-videos satiriċi bil-Malti, Il-brief li tajt lilek innifsek li għedt orajt jien ħa nibda nagħmel hekk. Kien hemm xi ħadd partikolari li kien qed jagħmel xi ħaġa simili barra minn Malta li għedt orajt hemm bżonn nagħmlu di verżjoni Maltija jew inkella jew inkella kienet idea kompletament tiegħek? Ifhem, il-fatt li qbadt vidjo ta' xi ħadd ieħor u kompletament biddilt il-fehma tiegħu jien dejjem rajtha xi ħaġa tad-daħk. Imma As such, jiena rrid nagħmel xi ħaġa li li Malti ħa jarah u jgħid l-Allu dan vera xi ħaġa Maltija, xi ħaġa li Malti jista' jarah u jidħaq għax he can relate to it, dak it-tip. Sa meta bdejt inti fuq YouTube, kemm kien hemm YouTubers oħra Maltin li kienu qegħdin qegħdin qegħdin fix-xena? Ġifieri, Basically qed nipprova ngħidlek kemm tħossok li inti wieħed minn mill-front runners f'dak kollu. Ifhem, kien hemm YouTubers oħrajn li naf nista' nsemmi ma jagħmlux content Malti imma kienu YouTubers u kellhom ħafna suċċess minn subscribers barranin. Naf li kien hemm Stella Cini, for sure, dik kellha ħafna għadha għandha ħafna subscribers, u kien hemm Grandey li bħalissa fil-fatt huwa l-iktar subscribed f'Malta. Ovvjament il-content mhuwiex Malti huwa bl-Ingliż huwa internazzjonali kulħadd jista' jifhimha. Issa jiena il-pjan tiegħi ma kienx biex nilħaq xi miljun subscriber u l-full time tiegħi jkun YouTube. Jiena as such ridt nagħmel affarijiet bil-Malti għax kienu xi ħaġa differenti għalija milli niffoka fuq affarijiet bl-Ingliż. Biex nikkrea xi ħaġa naqa' differenti than what's already there on YouTube. L-aħħar ħaġa, YouTube! adattat l-iktar għal content creators indipendenti jew inkella YouTube taħseb li huwa ddisinjat l-iktar għal big corporate companies? Ifhem, the main thing li dejjem kien għal independent creators, nies weħedhom jagħmlu xi videos għandhom content tajjeb u hekk. Imma Ovvjament il-kumpaniji qed jinvestu fuq YouTube għax jafu x'jistgħu joħorġu minnha. Imma nies bħal, nista' nsemmi, PewDiePie li kulħadd jaf li hu, dak beda jibda jagħmel videos kollu tiegħu. Hemm nies li għandhom channel, minn għalija T-Series, jekk forsi sejjer żball, għandhom crew sħiħ għaddej biex jagħmlu l-videos biex joħorġu fuq YouTube. U fatt it-T series spiċċaw second most subscribers. Mela ħa naraw jekk għandekx raġun, ejja naraw l-istorja ta' dan il-YouTuber illi beda mill-kamra tas-sodda u sab ruħu jħabbatha ma' kumpanija b'aktar minn 100 miljun follower.
Illum se nitkellmu fuq fenomenu soċjali li sar riċenti fuq YouTube. Storja ta' YouTuber li kien kważi laħaq il-mira ta' 100 miljun subscribers. Din il-battalja famuża saret fuq YouTube bejn il-content creator PewDiePie kontra l-korporazzjoni Indjana ta' media T-Series. Din il-battalja bejniethom kienet ibbażata fuq min minnhom kien ser jkun l-ewwel li jkollu 100 miljun subscriber. Dawn huma nies li jsegwuhom fuq YouTube. F'dawn l-aħħar snin, korporazzjonijiet kbar bdew jużaw il-YouTube iktar minn content creators indipendenti. PewDiePie kien ser ikun l-ewwel li jilħaq din il-milestone ta' 100 miljun subscriber. Madankollu, T-Series, korporazzjoni kbira bdiet tikber u żżid l-abbonaturi b'rata mgħaġġla. In-nies bdew jissuspettaw li T-Series setgħu kienu ċaqalqu bis-sistema. Din il-ġlieda saret il-ġlieda klassika tat-tajjeb kontra l-ħażin, jew kif ngħidu llum, il-YouTube l-underdog kontra l-kumpanija b'saħħitha. Biex jgħinu lil PewDiePie, YouTubers magħrufin bħal MrBeast, Crypt u oħrajn ingħaqdu biex jippromovuh. Sar fenomenu soċjali li wassal fil-frażi Subscribe to PewDiePie, li ġiet segwita b'żewġ kanzunetti magħmula minn PewDiePie stess, Jinku lil T-Series. Madankollu, Biż-żmien din ix-xeħta soċjali li jissabskrajbjaw ma' PewDiePie bdiet tonqos. Din waqfet meta PewDiePie ħabbar permezz ta' vidjo li din il-frażi għandha tiġi irtirata. Madankollu, PewDiePie sar l-ewwel content creator indipendenti li laħaq din il-milestone, filwaqt li T-Series kienet l-ewwel korporazzjoni.
Apparti l-popolarità u l-kompetizzjoni fuq YouTube, jidħol ukoll fattur importanti ieħor, il-flus, il-monetizzazzjoni. YouTube beda jħallas lill-content creators lura fl-2009, però f'Malta kellna nistennew ftit mhux ħażin għax kellu jkun proprju fl-2019 illi wkoll il-content creators Maltin jibdew b'xi mod jew ieħor jaraw xi ftit tal-flus għall-kontenut kollu illi qegħdin jiġġeneraw fuq YouTube. Biex nitkellmu dwar dan kollu, Fabian Borg magħna fl-istudjo. Kif int? All right. L-ewwel ħaġa grazzi talli lqajtilna l-istedina tagħna. Inti kont wieħed minn dawk fuq ta' quddiem biex tiġġieled il-ġlieda biex nippruvaw nikkonvinċu lil YouTube iħallsu lill-content creators Maltin. Kif ġara da kollu? Fl-2017 it-tifla tiegħi għamlet li għamlet li rewix tad-dar, tipo kelli l-Greta Thunberg letteralment fid-dar tiegħi, ehm, fej di ridet tagħmel iċ-channel tagħha u tiftaħ ehm, iċ-channel u bil Trudy Channel pratikament tispira biex tagħmel karriera bħala YouTuber. Eh, indunat għax kont qed ngħinha tiftaħ iċ-channel li m'hemmx monetization għax il-Malta kienet your country was not eligible. Eh, għamlet li protesta u ġelitni dedi għamel xi ħaġa, dedi għamel xi ħaġa. U bdejt petizzjoni fuq change.org pratikament biex nibdew nagħmlu nibdew nipprogressaw fuq dak il-lant. Minn hemm bdiet katina ta' attivitajiet fejn tlabt anke l-endorsement tal-Gvern fil-fatt fuqha. Il-Membri Parlamentari kollha anke inkluż bil-Prim Ministru b'kollox iffirmaw il-petizzjoni, tellgħini anke fi Brussels fil-Parlament Ewropew. U minn hemmhekk bdejna we're starting to achieve salient milestones mal-Google biex proprju nibdew ninkludu lil Malta fil-YouTube Partner Programme. Imma allura, Monetization. Kieku għandna nippruvaw nispjegaw eżattament x'inhi, kif taħdem is-sistema u u x'inhi da kif titħallas tagħha. Monetization qed ikollok ċertu ċertu kriterji fuq iċ-channel tiegħek primarjament li inti ma tagħmilx breach of copyright. Dik hi l-ewwel waħda. Imbagħad ikollok dak li jgħidulu 1,000 subscribers, jiġifieri minn hemm u minn irid ikollok 1,000 subscribers taċ-channel tiegħek. Inti tapplika. U apparti li jkollok il-1000 subscribers, f'sena qed ikollok dak li jgħidulu 4000 watch hours. Issa, kemm nies qed jaraw il-kontenut tiegħek taċ-channel tiegħek, jiġifieri fuq bażi ta' sena. Jiġifieri mhux biżżejjed li xi ħadd jidħol u jara biċċa mill-vidjow, inti trid ittella' ċertu ammont ta' watch hours globali ta' kemm raw mill-kontenut tiegħek. Huma propjament ikejluha fuq 3-minute eh, videos, ġifieri, kemm qed jaraw ġifieri li raw prattikament il-video għal 3 minuti minn tal-inqas u mbagħad jibqgħu mixin, jibqgħu mixin minn hemm. Ovvjament, lek għandek videos itwal u n-nisa tkompli tarhom iktar se jtellgħu dak il-watch hours tiegħek. Daniel, il-monetizzazzjoni, inti il-monetization lilek kif enitek? Ifhem.
U kellek tadatta l-kontenut tiegħek ladarba daħlet jew inkella bqajt tagħmel li kont qed tagħmel? I mean, ifhem, jiena l-content tiegħi hemm ħafna parodies ġo fih u xi affarijiet ma tistax tagħmlilhom monetization għas-sempliċi fatt li inti ejja ngħidu qed tuża xogħol ta' ħaddieħor in a way, imma qed tuża video minn xi mkien ieħor, qed titfa' voice over fuqu, vera qed tbiddel il-fehma tagħha. Xi kultant ma jaqax taħt copyright, imma xi kultant Ikollok copyright strike ma tista' tagħmel xejn. Imma fil-fatt hemm qed ngħid hekk, ħafna mill-videos tiegħi huma monetized milli mhumiex monetized. U allura titħajjar forsi tbiddel xi ftit il-kontenut tiegħek biex tkun tista' tagħmel iktar flus? Ifhem, not really, għax jien għalija. Ġi mhux se narawk tagħmel beauty videos. Le, le, għalissa le. Alright, ok, le biex inkun naf ta' għalhekk.
Imma jiena as such ma rridx inbiddel il-videos għas-sempliċi fatt biex nista' naqla iktar flus fuq channel. Għalija tinħass naqra hekk. Jiena ħanibqa' nagħmel li dejjem għamilt fuq YouTube issa jekk għandha copyright strike u ma tistax tiġi monetized m'hemm x'tagħmel. Ovvjament aħjar jekk ikun monetized imma if it does it doesn't. Fabian, mhux se nsaqsik li hu ċ-channel favorit tiegħek fuq YouTube għax ovvjament naqgħa biased fis-sitwazzjoni. Intu għad u ħassem li tat-tifla tiegħek. Imma Videos oħra li tħobb tara fuq YouTube, x'inhu dak il-content li tfittex inti?
Jiena personalment inħobb ħafna x-xjenza. Jien naħdem fl-ixxjenza u qasam tal-klima u affarijiet hekk, allura noqgħod nara dak il-videos li għandhom x'jaqsmu prattikament fuq dak il-kontenut. Meta jkun possibbli. U tgħidli għal xiex, għax il-miġja kollha li għamilt, ġifieri mhux kemm daħħalna l-Malta fil-, bdejna bil-Google Localization Services, ġifieri pereżempju għandna l-live traffic feed li qabel ma kienx jeżisti, jiġifieri daħal kollox mal-, mal-biċċa xogħol prattikament ġibna pakkett sħiħ għal Malta, fhimt, jiġifieri kienet il-miġja. Allura, speċi kif taqbad tgħid, hemm ħafna homework għaddej, anke kuntatt dirett mal-Google, jiġifieri l-ħin kollu nkun għaddej minn ħaġa għal oħra. Ma tantx dak ikolli dak iċ-ċans biex nara ħafna kontenut fuq YouTube jien personali, jiġifieri nilqa' tal-missija tinstema' hekk, imma.
Daniel, il-guilty pleasure tiegħek fuq YouTube? Guilty pleasure tiegħi fuq YouTube, nispiċċa f'nassa fejn nispiċċa nara ħafna compilations ta' jew vines qodma jew essaċ dawk il-videos li naqalihom, ikun hemm xi 30 minute compilation ta' xi vines qodma u nibqa' narhom hours on end, daqqa waħda sejja ta' folodu qed orrejt. Ħlejt xi tliet sigħat nara dawn l-istra video. Jiena li jaffaxxinani f'YouTube illum il-ġurnata anke jekk qed nuża xi biċċa software ix-xogħol, u hemm xi ħaġa li ma nistax nimmaġina kif tagħmilha, l-ewwel ħaġa li nagħmel hija mmur infittex tutorial fuq YouTube. Eżatt. Yeah, tinsiex YouTube huwa the second largest search engine fid-dinja. Jiġifieri followed by Google prattikament. Interessanti ħafna.
S'issa tkellimna fuq kif content creators ta' YouTube jistgħu jiġġeneraw il-flus permezz tal-monetization, il-monetizzazzjoni ta' YouTube. Però ejja niefqu nieħdu break qasir u mbagħad kif niġu lura se nkunu qegħdin Nisimgħu wkoll dawn li huma l-fake news, li huma aħbarijiet li huma mtellgħin ukoll mill-istess studenti tal-MCAST. Qabel ma nieħdu l-break però, grazzi lil-lecturers kollha tal-MCAST li qegħdin ukoll jgħinu lis-studenti fosthom lil Raymond Ellul u lil Jason Muscat għall-għajnuna tagħhom għas-set, kif ukoll numru kbir ta' kumpaniji li bl-għajnuna tagħhom ukoll jista' jsir dan kollu. Grazzi lil Fino għall-għamara, grazzi lil CMYK Advertising għall-kuluri u għall-vinyls li għandna Hawnhekk fuq is-sett, grazzi l-Loto Paint International għaż-żamar li ntużat, grazzi l-Logo Graphics għal xi prints li għamlulna, grazzi wkoll il-Wasteserv u Nestle. Aħna nkunu lura minn hawn u ftit tal-ħin ieħor.

YouTube qed jikkompetu mal-istazzjonijiet tat-televiżjoni u kull servizz ta' streaming madwar id-dinja kollha. Il-ġimgħa l-oħra, YouTube introduċew servizz ġdid bi ħlas li jismu YouTube Nitro. B'dan is-servizz ġdid tkun tista' tara kull serje ta' televiżjoni jew kull film meta trid int, għal prezz ta' 40 ewro fis-sena biss, mingħajr riklami. Din l-aħbar intlaqtet minn protesti kbar minn bosta stazzjonijiet televiżivi minħabba l-monopolju ta' streaming u diversi xandir. Eluf ta' ħaddiema minn stazzjonijiet minn madwar id-dinja ħarġu biex jipprotestaw fit-toroq fi bliet kapitali bħal Londra, Lussemburgu, Pariġi u anke f'Malta. Intervistajna diversi nies u staqsejnihom jekk jippreferux jaraw it-televiżjoni jew inkella YouTube. Naraw f'dan is-servizz. Xi tħobb tara inti, television jew YouTube?
Eh, it-tnejn li huma ta'. YouTube. YouTube.
YouTube. Television jew YouTube? Jiena YouTube għax eh, television palissa ħadd ma jgħajraħ ħweżin naraħ naqar relevanti palissa ta' żminietu. Eh, Nippreferi nara l-YouTube Għax xi tħobb prefera YouTube? għax iktar konvenjenti u tista' taraħ meta tritu fuq u ma tistax toqgħod tara stazzjon wieħed biss, fimt? Uffiċjali ta' YouTube ikkummentawlna li ma kinitx l-intenzjoni li s-servizz tagħhom jikkawża problemi. U b'dik l-aħbar ġejna fit-tmiem ta' dan il-bulettin tal-aħbarijiet. Warajna ssegwi il-logħba li jmiss. Grazzi tal-attenzjoni u l-kumplament tal-ġurnata t-tajba.

Jiena qomt bilwieqfa. Dawn it-tnejn bilqiegħda għadhom. Imma għalfejn qegħdin bilqiegħda? Għaliex ser nagħmlu the Don't React Challenge. Kull ma tridu tagħmlu huwa tħarsu lejn dal-iscreen li għandna quddiemna hawnhekk u intom ma tridu bl-ebda mod tirreaġixxu għal li se taraw. Se taraw affarijiet tad-daqs, se taraw affarijiet tal-biki, se nipprovaw nagħtukom qtajjes, se taraw ħafna u ħafna affarijiet differenti, però xogħolkom hu illi ma tirreaġixxu bl-ebda mod.

Taf ġej? Teknikament xorta reaction li kienet tkun taf, eh, ġifieri.

Mela, don't react challenge, jek edin tarawom ma jirreagġiċu xal dal-videos, dik l-intenzjoni ta' da kollu. Li ma jitqu blebda mot. Kif taħseb li mortu? Jien naħseb mort ħażin ħafna. Tlet kwarti tal-videos kon nafhom, kon naf x'ġej. Allura. Fil-fatt ta' point waqafna noddu, għax kienet ovvja li Fabian ser jirbaħ. Mela, Hawnhekk fejn tidħol il-problema ta' din l-iskutella li għandek quddiemek. Inti jimdej tidħaq bih.
Sabu li l-weak spots istra. Le issa nafu x'inhu il-kontenut li appella lik, ġifieri qabel ma bdejtx bdejt iddur daqsxejn mal-lewża fuq x'joġbok x'ma joġbokx. U x'inhuma l-guilty pleasures tiegħek? Issa issa nafu, mela, tittażel ftit ħelu minn hemmhekk. U kol ħattini tiegħek.
U issa issa I mean l-espressjoni issa kollox, jiġifieri I mean Irridu naraw l-espressjoni. Nista' nirreaġixxi għal dan imma. Da ħajkollok tirreaġixxi, m'għandek l-ebda m'għandek l-ebda għażla. Mela.
Ħanażel. Mela ħajħu di jisimha toxic waste by the way. Lemon.
Suppost. Lemon, eħe. Eh?
Suppost l wieħed. Jiena daw ġili doqtom biex ngħid il-verità. Eh, looking forward ħafna li nara r-reazzjoni tiegħek għal Għal din il-ħelwa partikolari.
Sanaraw.
All right, list. Toqgħodx tipprova tilgħabha tal-hero, all right, jien nafx qed ittijem bħalissa. Eħe. Wait for it. Għandu għamrek qed ibiddel il-kuluri, jara. Le, jekk jekk mhux dak hu oħra fil-ka qabad żid oħra. Ukoll. ma- Le ma la qabad żid oħra dak jagħmel tajjeb.
Tab kien kon nieħu minnha ma ta' kont sar. Mhux ngħid li mhux qed jaffettwani. Put- Putting on a brave face, putting on Wara- Wara wara dak rrid nipprova niġbor dik il-ħaġa. Intu qox tinkwieta li ssib cool. Sma sa' kem Daniel kompli għaddej għawnek jiekol toqdu xtinkwitaw. Da qabel ma nara dibdila fl-espressjoni fuq wicċu mussen ġalu jieqaf. Aħna se għaddu biex nirringrazzjawkom tal-li naqattu għana l-program illum int minent għanna numru ta' ringrazzjament ix namlu l-ħagġa grazzi l-Daniel u l-Fabian tal-li tal-li u kol kontu maħna għawnek għanna u kol xirigali għalikom grazzi l-Agenda Malta Bookshop, grazzi l-Paparazzi 29 Restaurant, grazzi u kol il-Candleishes u lil Twisties. Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll lil Angelika Scicluna għall-makeup, Alcott ukoll għall-ħwejjeġ tiegħi u nistidnukom biex id-darba li jmiss tkunu terġgħu qegħdin hawnhekk magħna għal edizzjoni oħra ta' Int Min Int. Ciao!

Fino, Assufan, CMYK Advertising, għall-għajnuna fis-sett. Nestlé, Autopaint International, Logo Graphics, WasteServe, għall-għajnuna fis-sett. Angelika Scicluna, għall-irtokk. Alcott, għall-ħwejjeġ ta' Frank. Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candylicious u Twisties għar-rigali tal-mistednin.